Ривәят төрки-татар этносы һәм һөнәрчелеге ансамбленең сәнгать җитәкчесе Руслан Габитов. Исәнмесез.
Руслан, бүгенге тапшыруга нәрсәләр күтәреп килдең? Күрәсезме, нинди шундый ой матур уен кораллары. Мин гашыйк бу уен коралларга. Бу думбра исемле бик борынгы төрки-татар уен коралы. Бу уен коралының тарихына кагылсак, тарихы бик нык тирән. Ә, мәсәлән, алыйк балалайканы. Балалайкага каядыр 300 ел барлыкка килгәнне Андреев уйлап чыгарган. Андреев уйлап чыгарган чакка кадәр балалайкалар кадәр шушы ике кыллы булганнар һәм думбырага охшаганнар. Галимнәр әйтү буенча, думбырага нигезләнеп эшләнелгән балалайкалар. Ә мәс думбыраның тарихына килсәк, галимнәр әйтәләр, думбырага 4000 яшь, 4000 ел элек менә шундый уен коралларында уйнаганнар. Ә ничек дәлилләр тапканнар? Бик гади. Борынгы шәһәрчектә, шәһәрчектә казылмаларда табалар Терракот уенчыклар. Менә шул терракот уенчыклар думбырага охшатып ясаган сыннар. Музыкантлар уйнап утыралар менә шушында. Шушы уенчыкларга 2000 ел дип дәлиллиләр галимнәр. Аннан соң Казакъстан җирлегендә тауларда, мәгарәләрдә табалар рәсемнәр. Кыяда ясалган рәсемнәр табалар. Музыкантлар шушы уен коралында ике кыллы уен коралларында биеп уйнаган рәсемнәр табалар бу рәсемнәрне галимнәр далиллиләр кайдыр 4000 ел элек ясалынган дип күрәсезме инде каменный век дип шул вакыттан бирле уйнаганнар әйе таш гасырда уйнаганнар шул уен коралларында шуңа күрә эшләп икән шул гади булуыннан да аның Әл, әлбәттә, ә, әйе. Әйтәм, әйтәм бит, бу уен коралы э, бүгенге заман э, профессиональ уен коралларының бабасы дип әйтергә була. Бу гади уен коралы. Моннан да гадирәк уен коралы җәя, бер кыллы. Җәядә инде чиртеп, э, сызгыч белән уйнаганнар. Аннан соң ике кыл тарттырганнар, менә шулай думбара килеп чыккан. Ни өчен ике кыллы? Чөнки бер кылда Э, гармония юк гади ә ике кул торгач инде көй матурая шуңа күрә өч кыллы думбыралар да бар мәсәлән башкорт халкының өч кыллы думбыралары яки казакларның ике кыллы аннары соң Кыргыз халкының өч кыллы комуз дип атала. Ә күпчелек төрки күчмә халыкларының думбырасы ике кыллы. Хәтта чувашларның дүрт кыллы тампра дип атала. Андый уен кораллары да бар. Ә бу уен коралында сез риваять ансамблендә дә уйныйсызмы? Әйе, әлбәттә, бу уен коралы безнең риваять төркеменең төп уен коралларының берсе. Күпчелек чыгышларда без думбыраны кулланабыз, чөнки безнең музыка, фольклор музыкасы һәм борынгы музыка. Борынгы музыканы уйнаганда Думбрасыз күз алдына китерү бик авыр. Ә гомумән, менә риваять турында сөйләгәндә, сез нинди майданнарда чыгыш ясыйсыз? Күпчелек безнең чыгышлар Казанда, чөнки э, Казанда хәзер бит инде туризм э, чәчәк ата, ату чоры Казанда. Шуңа күрә безнең туристларга төрле милли программалар э, бар. Без туристларны, кунакларны татар музыкасы белән таныштырабыз. Шулай ук безне төрле солянкаларга чакыралар һәм дә инде безнең горурлыгыбыз э, без э, милләтне тәкъдир э, итүче коллектив буларак безне төрле чит илләргә юнәлтә чакыралар. Ә чит илләргә чыкканда думбраны да алып чыгасызмы? Әлбәттә, әйтергә кирәк, менә думбра алып чыгу аерым авырлыклар бар, чөнки Э, думбыраны багажга салырга безгә ярамый ватылырга мөмкин э, шуңа күрә инде без махсус аерым думбыра өчен зур зур шундый багажлар э, эшләдек чехоллар чемоданнар дип әйтик ә ручная кладка алар сыймыйлар озын артык ә нинди агачтан эшләнә бәлкем шуны да сөйләп китерегез менә әйтергә кирәк кайсы халык кайда яши шундый материалдан ясыйлар мәсәлән күпчелек нарат агачыннан ясыйлар. Карагай, карагай агачына ясарга мөмкиннәр. Карагай агачы Себер халыклары ясыйлар. Аннары соң чыршы агачыннан, бук бук агачыннан ясыйлар. Бу мәсәлән, бу уен каравы төрле материаллар. Менә нарат элементлары бар. Чыршы элементлары булырга мөмкин. Шулай ук бук агачы монда төрле материаллар ясалган. Гриф ныклы булсын өчен бер материалдан, корпус икенче материалдан, күп төрле э, сложный составной дип әйтик инде уен коралы. Ә ни өчен алай икән ул бер генә материалдан ясасаң көе матур чыкмыймы аның сере нәрсәдә? Сере ни өчен? Мәсәлән, гриф. Грифны әгәр без бер э, бер э, көпшәдән генә эшлибез икән, бер э, агач кәүсәсеннән генә уеп ясыйбыз икән, димәк, Ул агач кырыгач ниндер деформация бирергә мөмкин. Ә деформация биргәч без ки уйный алмыйбыз. Димәк, шуңа күрә, мәсәлән, күренә микән? Грифны ике агач кисәгенә ясыйлар. Ике агач кисәген бөркетәләр, ортасына, уртасына башка материалдан пластина куялар. Ә менә күренә ул монда агач пластина. Һәм шулай итеп бөркетәләр. Бу вакытта инде агач деформациягә бирелми. монысы бу принцип булды аннары соң деканың өстен башка төрле материалдан ясаганнар мин башка бөтен серләрен белеп бетерә алмыйм осталар алын белеп белеп бетерә менә күрәсез бу бер агачтан ясалган бук булса кирәк яки шаган шаган агачы яки бук яки шаган агачы вот мысы нарат агачы булса кирәк Аннан соң әйтергә кирәк, менә бу думбралар безнең татар думбрасы, безнең риваять төркеменең горурлыгы. Чөнки без ә, чит өлкәләргә фестиваль чыгышларга барганда без уйный идек, менә ә, күрсәтим әле, менә бу ә, казах думбрасы. Якынрак китерим әле монда. Так. Менә без казах думбырасында уйный идек. Безгә казахлар киләләр әйтәләр, "Ә сез нишләп э, безнең думбырада уйныйсыз? Сезнең үзегезнең уен кораллары юкмыни?" Без э, уйлыйбыз инде, әйе, чыннан да бездә андый уен кораллары юк иде ул вакытта. Мин э, остахана, осталар табып, остаханалар дә махсус татар думбыраларын ясый башладылар. Нәрсә белән аермасы? Беренче чиратта шундый почерк дип әйтик, шундый элмәлек яшьләрек без менә бу думбырада күренә ул, менә бу думбырада күренә. Бу инде махсус борынгы сызымнарга таянылып эшләнелде бу уен кораллар. Так, аннан соң менә бу думбыра безнең иң беренче эксперименталь думбыра, бу кряк, кряк формасында ясалынган думбыра. Шундый элмәге бар. Бу иң беренче думбыра һәм инде бу безнең музей экспонаты дип әйтергә була. Думбырада теләсә нинди көй чыгарырга мөмкинме? Ничек? Э, Думбырада э, музыканттан тора. Музыкантның музыкант ни кадәр уен коралында профессиональ уйный. Әлбәттә, классикында уйнарга була, э, профессиональ музыкантлар уйныйлар, ләкин э, думбырада классиканы уйнагач, ул барыбер думбырача, төркичә, борынгыча килеп чыга. Шундый матур. Э, Әйдәгез берәр киле уйнап китик.

Шушы күркәм юбилеегыз белән котларга рөхсәт итегез. Алдагы тормышыгызда да менә шулай сәнгать, чын сәнгатькә гашыйк булып яшәвегезне телибез һәм менә киң майданнарда татар данын танытуыгызны дәвам итегез. Рәхмәт.